Nuti warra nama tawbachiisu malee daawaan teenya takkaa nama islaameessu hin taanee hubee umrii tawbachiisutti na dura fixanii anilleen tawbachiisu hunoo isaan ha- ustaaz hakiimii fi badhaasoo fi aadamii fi tuutti tun shee aliyyillee dabalatee waanuman an hojjedhe tawbachiisuu sanii jirra takka miseensa haarawa diinitti fiddanni qabdan himmeesse Nama manaama argee masgida dhufe manaaman jawween ariitee yoo islaamoyte malee jedhaniini jawwee dheefa dhufe malee ka ati da'awaatti gootee islaamesse tokko ni jiraame maal jettan manaaman namtichi huccuu adii tokko na dhufee goraadee na baafatee akka kiyya kana taatu malee hin jiraattu naan jee akkasin dhufe sheeka na islaamessaa jee shahaadaa qabneef sheeka tokko kan nuti da'awaatti goon hin jiru manaama argee dhufe. Miskiina wallah. Silaa maaltu nurraa eegama? Miseensa haarawa gara amantii fiduudha wanni ergamneef. Keenya'uu toobachiisuu dadhabnee asumatti umriin dhumte. Niyyadhaa inshaa Allah biyya da'awaan biyyuma teenya tana keessa da'awaan hin dhaqqabin bakka ganaa namni shahaadaa qabuufitti haajamtu tuulaa jira maqaa asitti hin kaasu wafdiin takka ta dirre dhawaadha ta ummata san keessa duulte Duula baatii takkaa ka torbaanii ka guyyaa kudha shanii guyyaa isiin taasiftu akka dhufu amma irraa akka niyyattan isinii barbaada. Gizee garii mustahiddee komattan. Mustahiddeen gizee garii isinirra jabduu beek. An amma asitti booda amiin maal jee jettanii na jalaa balleessuu illee hin fedhu. Yeroo garii akka isinirra jabduu taate beek. Maalitti mana firraa fe'atanii bahutti isinirra jiru. Isin firaasha gadhiisuu diddan, mihraaba gadhiisuu diddan, goggoydanii mucuma tokkicha namni ilmoo takka dhale fitinaa beeki gizee hunda. Namni hajjii takka godhee fi ka ilmoo takka dhale haasawuma isaa jalaa qabdee hin dandeessu. Mucaan kiyya tokko bar akkanuma haasawaa jira. Yoo na dhabe nillee rafu nillee nyaatu jijjiiran. Balaa haa nyaatu. Yoo fedhanii uun nyaatiniiu yoo isaa taate haa nyaatu yoo ta'iniif haa dhiisu. Ana an jiraadhu malee nillee nyaatu nillee dhuguya. Oolee boo hayyee duba malli maali ati manaa dhabamuu hin qabdu. Haadhan beekuu bar ana malee jeeje. Wallaahi nama ilmoo takkaa lama buusee cinqii nu godhe sheekaa. namni hajjii takkittii godhe wadaaja teessumatti hin dhiisu jedhan haasawa. Gaafa nuti dhayne san achiin akkas ta'e akkas gaafa nuti dhayne san amas shantamaa beekee eeginni dhaqa. Gaafa shan ama shantamaa gaafa keenya san akkas akkas akkas. Goggoydanii ilmoo fi haadha manaa qofa ija keessan eeginaa daawwan akkanaami. Niyyadhaa har'arraa maal jettan? Niyyadhaa anaa isin baasaa sinqii qopheessaa anaa isin wajji deema. Booranaa fi Gujii achitti nama keenyee dirqama ba'ama tokkochi taa'ee diin barsiisuu akka qabu. Hin jiru magaalaa dirrewaa kee taa'anii ani bishaan baradoo gaafa baradoo goggoysanii namaa gurguran niira afuriin gaafa isin bishaan qabbanaa dhuguu eegale. Jirti yoonni sun ammasa?

Wa iza stunfirtum fanfiruu. Kaayoon ummata diin barsiisuu ummata gama rabbiiti duula. Akkanaan deemna aduu har'aa booda. Akka gaariitti muhaadaraa xixiqqoo masgiidaa ta gandaa ta Akka dur itti muhaadaraan deemaa turte san guyyuu baatii jahatti eeggannee guyyaa tokko galma kanatti goonaa, baatii lama eeggannee goonaa, baatii sadii eeggannee goonaa yoo ta'e kuni waan akka baazaraati malee amma sii gala maal jedhanii waan takka ta'a baatii fi gizuma ayyaanatii fi yeroo iidatii fi magaalaa dhadhaaban xixiqqoon takka hin jirtu maal jedhanii maqaan si baazaruma jedhanii miskiin baazara barbaree fi dokkeetii miti kun tun ruuhiidha ruuhii islaamaati ruuhii ummata kanaati ruuhii diini